नमस्कार स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और उचका एहि वीडियो में हम बताबऽ जा रहल छी जे एहि साल यानी 2026 में रक्षाबंधन कहिया छै 27 अगस्त या 28 अगस्त कियाकि तऽ कन्फ्यूजन छै अहियो बेर रक्षाबंधन जे छै 27 अगस्त के 9 बजे दिन में शुरू भऽ जाइ छै और 28 अगस्त के भोर 9 बजे तक रहै छै तऽ एहि बेर पूरे भारत में अगर एना तिथि रहै छै तऽ सत्ताइस कऽ मनायल जाइ छै लेकिन मिथिलाञ्चलमे तऽ कोनो सन्देह छै नहि किएककि तऽ अपना सब दिवा तिथि मानै छियै सूर्योदय जे तिथिमे होइ छै ओहि तिथिके मानल जाइ छै आओर पूरे दिन ओ तिथि रहै छै तऽ ओहि हिसाबसँ तऽ अपना सबके सूर्योदयमे के टाइममे रक्षाबन्धन छियै अठाइस तारीखके तऽ संशय नहि छै अठाइस तारीखके रक्षाबन्धन हेतै आओर एम्हर बाँकी भारतमे सत्ताइसके किएक नहि होइ छै तऽ ओकर कारण छै जे ओहिदिन भद्रा नक्षत्र पड़ि रहल छै भद्रा जे छथिन से शनिदेवके बहिन छथिन सूर्यदेवके बेटी छथिन आओर हुनकर छाया जे होइ छै ओ खराब मानल जाइ छै तऽ भद्रा कालमे राखी या कोनो शुभ काल नहि कएल जाइ छै राखी तऽ खास कऽ कऽ नहि बान्हल जाइ छै भाइके ताहि कारणसँ पूरे भारतमे एहिबेर अठाइसे तारीखके छै मिथिलाञ्चलके लऽ कऽ तऽ कोनो संशय नहि छै अगर अहियो दिन रहितै मतलब सत्ताइसो तारीख कऽ रहितै तऽ मिथिलाञ्चलमे अट्ठाइसे रहितै भद्रा नहियो रहितै तऽ अट्ठाइसे रहितै दिवाह नक्षत्र मानल जाइ छै सूर्योदय अट्ठाइस तारीख कऽ छै पूर्णिमा तिथि जे छै से साढ़े नओ बजेके करीबमे समाप्त भऽ जाइ छै एग्जेक्ट डेट हम एतऽ दऽ देब पञ्चाङ्गमे देख कऽ घण्टा मिनटके साथ बट साढ़े नओके आसपासमे पूर्णिमा अट्ठाइस तारीख कऽ खतम भऽ जाइ छै तऽ अहाँ कोशिश करब अगर भऽ सकैए भाय पासमे अछि तऽ अठाइस तारीखके भोरे भोर राखी बान्हि लिअ लेकिन अगर दूरमे छथि आओर नहि आबि सकै छथि या भोरे भोर कइ लोक आइ काल्हि देरसँ उठै छै नहि कऽ सकै छै तऽ साढ़े एगारहके बाद करब कि मिथिला पञ्चाङ्गमे तऽ एना किछु नहि छै लेकिन बाँकी लोक सब कहै छै बाँकी पञ्चाङ्गके अनुसार साढ़े नओसँ साढ़े एगारहके टाइम किछु रक्षाबन्धनके लेल ओतेक खास नहि छै ओतेक बुरा नहि छै भद्रासनक ओतेक जादा खास नहि छै तऽ साढ़े एगारहके बाद बान्हब साँझ तक कखनो बान्हि सकै छी किएक तऽ मिथिलाञ्चलमे इएह छै कि जकर सूर्योदय जाहि तिथिके भऽ जाइ छै पूरा दिन साँझ तक वएह तिथि रहै छै तऽ आरामसँ अहाँ राखी पूरे तिथिमे बान्हि सकै छी लेकिन बान्हि सकी तऽ साढ़े नओसँ पहिने बान्हि लिअ ताकि पूर्णिमामे बान्हि सकब तऽ ई छल हमर अजुका वीडियो आओर हम एनाही विभिन्न विभिन्न पाबनिके सही समयपर जानकारी अहाँके दऽ देब आओर कथा सेहो सब पाबनिके भेट जाएत तऽ अगर एहि टाइपके वीडियो देखनाइ पसन्द यऽ मिथिलाञ्चलसँ जुड़ल रहऽ चाहै छी तऽ हमरा चैनलके सब्सक्राइब कऽ लिअ आओर वीडियो पसन्द आयल यऽ तऽ लाइक जरूर करब मिलै छी अगिला वीडियोमे ताबे तक जय मिथिला जय मैथिली